Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

From outside this world.
Grazzi tal-għajt l-istedina tiegħi ġbi. Grazzi lejlek saja. Mela,
tigwidani naqra l-ewwel esperjenza hekk eh, li ġratlek. Mela jien l-ewwel esperjenza tiegħi niftakar kelli qisu ħames snin u konna ngħixu fid-dar l-oħra u minn taħt it-taraġ dejjem kont nisma' qishom swaba' ifaqqgħu tan-nies. Mhm. Kont nismagħhom mhux xi ħaġa ta' kuljum, imma kont nismagħha. Viċin il-ħoss ta' swaba ta' nisek, eh, ġifieri. Dak il-ħoss.
U kont ngħid l-ommi u ngħidilha possibbli bħal faċi qatt ma smajtu tal-ħoss. Għad dak naħseb meta nixxelu nitfu switches tal-ħajt. U ma kienx minnu. Għax kont nisema u kont ninduna. U iktar ma nqarreb taħt it-taraġ, iktar jizdiet il-ħoss. U semmek, jisni l-ewwel ħaġa li s tgħidilha. U kemm damek da? Jew iħin kollu kien ikun jew? Mhux kuljum, imma meta kien Kont nisimgħu il-ħoss kien jagħmel 20 minuta bejn wieħed u ieħor u naħseb għamel għamilt seba' xhur nisimgħu. U ma bqajx nisimgħu iktar, ġifieri da ma nafx kien fil-verità. U ħinijiet differenti jew dejjem l-istess? Le, dejjem fil-ħodu kien jisu għal qabel nofsinhar għax niftakarom bat konna nieklu. Asti, interessanti. Sa ġurnata tal-lum ma nafx kien dal-wasf. Dak li nistajn, dak li veċin ta' swaba jfaqqaw tan nis. U xkar,
mbatt kif? U mbatt ma bqajx nisimgħu iktar. Meta kbirt naqra oħra, jisu kellha 6, 7, ma bqajx nisimgħu iktar. Kellek xi esperjenza oħra wara jew? Ejja, mbagħad meta kbirt għandi iktar esperjenza ejja. X'kif kienet it-tieni esperjenza tiegħek? Eh, tieni esperjenza tiegħi naħseb meta konna mmorru Ghost Hunt. Konna Manuel Island, mhm. konna grupp ta' xi tmienja u jkont l-aħħar wieħed. U hemm taraġ Xi tliet solari gwa rigor u bdejna nisimgħu n-nies jokorbu bl-uġigħ. Jien smajthom ċari. U meċċej, imma kulħadd waqaf u kulħadd samagħhom nies jokorbu bl-uġigħ imma kif hemmni. Post antiku kien jintuża bħala sptar ukoll. Ehm, bħala esperjenzi mbagħad darba l-isptar tal-intarfa Tħallna tlieta, jiena u tnejn oħra. Kien fi Frar, fix-xitwa, xi nofs il-lejl kien. Tħallna u hemmhekk nafu bl-amment. Tilhom issa jew warajja. U insomma bdejna nitlu, kelli l-kejtometer u hekk. Kien hemm f'żoni partikolari fejn beda jixgħel iktar minn postijiet oħrajn. U. Fejn minnhom niftakar ħriġna minn ġo tieqa u qed nisimgħu tfal ikantaw il-lingwa jekk tgħidli x'inhi, ngħidlek ma nafx, imma qisha viċin tal-Latin. U bdew jgħidu ħafna. U kellhom id-dwal qisu id-dawl ta' ħettorġ. U l-sabet ma kif qarbu lejna nitfu tagħna x'aħna konna bil-ħettorġ għax għandu bina. U jqarrbu jqarrbu tilhom itfgħu. U waqfu tul 20-30 metru u dwal kien erba' botozz fejn xulxin. U ta' qoddim kien iktar għoli, ġifier ta' qoddim kien isu adult. Waqfu aħna waqafna tilhom issejja warajja. Dorna, tlajna tittija, rġajna u mxejna tul 20 pass mhux iktar. Jien għadni mhux qed niklikja l-imtarfa f'nofs il-lej. Naħseb it-tfal mhux qed oħroġ hemmhekk jiena. U siħbet għarfuqi, ħarisna lej xorxin u klikjajt. Mort lura u jisu qatt ma kien xejn. Imma rajna għamet l li aħna. Ġifieri ma mbattek sparixxa. U kien hemm kwit perfett sajjan. U dak ma mxejn 20 pass. Dort Għamur għanna la fejn. Mux forsi għamlu bħalkom u tfaw iċċu torċu kol.
Jista jkun. Prova nsib xi ħaġa loġika x'dik ta' taħt it-tara ċorra jtagħmel sensa xem eh, tfaqqa il-da. Jekk smajtu xi ħaġa Manuel Island li jana kif naqbad nira qed ngħidlek ta' faxix għax eh, tipprova tagħmel sens ta' kollox, fimta? Ta' Marwell Island interessanti għax għandi ħafna esperjenzi u waħda mill-esperjenzi hija li kien hemm persuna wkoll l-istessa ma xi ħadd isu jgħajjat. Fimt? Nies aħna smajna jokorbu, hekk nies. Imma di sa hemm tikka ta' spjegazzjoni forsi jien naf għamlu bħalkom, ma nafx qed ngħidlek jiena. Dik dik imma bqajt veru baqgħet at the back of my mind għax daw x'jienu daw. Għajja ta' tfal ikantaw ishom bil-Latin. U kemm kien hemm kollox hekk total? Ħamsa.
Ħamsa.
Erba' ishom l-istess tul u ta' qudiem kien jew twil jew adult għax kien iktar għol id-dawl. U dawn normali taħet torċ kien jew. Dik dik dik li rajsra.
Jista' jkun hemm spjegazzjoni għalija ma tnejn l-oħra u ma naqdif fix li fem. U x'kellek iktar esperjenzi? U darba kont rieqed fil-Land Rover ta' Siebex, jiena għandi vizju waqt li nkun rekat ma' xi ħadd norqod, u xejn qom tetlu wara għalli ġara bħal spiex, għatlu ma rajthomx xi tfal. Qasmulek għalli x'inti tara. Jien rajthom imma. Issa kux immaġinazzjoni ta' moħħi ma nafx. Dik hija stjari, ok. Ġiġt tfal 8 feet u baqgħu deħlin rajtru ġo ħajta sejjaħ u telajn.

It-tifel tat-tifel tagħha kkuntattjani kien fil-bidunet, ġifieri li bdejt nagħmel xi ħaġa.
All right. U jien nemmen li x'nara jien ma tarax inti anke jekk nistgħu nkunu flimkien. Ej, weħed, dik hija reoccurring għax eżempju meta tara eh, meta kien mar Madonna, x'kien jismu għal kien hemm senator Amerikan. U bħalissa Madonna Reeds. Eh, Senator Reeds kien mar Skinwalker Range, ġifieri, u kien jgħati bil-qiegħda ma' imdawwar bin-nies ġifieri fuq mejda u beda jara xi ħaġa ddur u l-oħrajn ma bdew xara. Bdew xara. U hemmhekk id-dakinhar iddeċida li jagħti l-fondi biex isir, ġifieri hija xi ħaġa komuni li eżempju inti tara u jiena ma narax. Femta? Mhm. U għet nkun għadin fl-istess. Nemmen, għax nemmen li mux kullħat sensittiv l-istess. Mux mm, eżattament. Iktar edha the other way around, iktar per eżempju eh, il-fenomenu jattakka l-iktar il-min ikun dajf pala ehm, jena nibza, jena naqapusi. Imma, minn eżempju,

Taħseb li jiġu l-oħrajn jgħidu għax dik għarfa kien interessanti ħadu. Eh, se nipprova ngħidilhom għax eh, ġa kien hemm ngħidtilhom u qalu li n-nies tiegħu hekk imma għidtilhom. Anzi għamilt kuraġġ tad-duluri. Għallu jiena fim.
Di l-esperjenza li hija prova ċara li aħna mhux weħedna. U kieku stess waħedna f'dal-kobor kollu ma tagħmel sens li aħna biss allura. Le mhux hekk, eżatt. Da 2012 konna camping, konna ċ-ċemiterju tal-Kalkara imma konna mal-baħar isfel, mhm. konna camping. Ġifieri fejn jarmaw tal-iskawt u hekk jew
Ma nafx. Da eżatt mal-baħar, iċ-ċemiterju tal-Kalkara. tal-pesta. Eh, għarret, għarret, ok. Taħtu, taħtu, ma li ma konna ħna, konna camping tlettijiem 2012. U, saħmat nitkelmu, jek taf kif, u il-mat il-wħed minn sabi ħares il-fuq. Imbellax. Għetlu, xġaralek. Għalli dik xini jemmek. U ħaresna kolla, issa di, aħna rajna UFO għalija. Tgħid l minn biex tgħid UFO, ma Vettura tal-militar mhijiex żgur. Il fuq minnha kienet qisu ħames sitt sulari, enormi, il qiegħ tagħha qies sort iktar midlam u naħseb kien kbir mitt metru il qiegħ tagħha. U beda jixgħel qisu forma ta' djamant min-nofs għall-ġnub, min-nofs għall-ġnub il qiegħ tagħha. Tiftakarmi?
Liema, liema? Dik l-esperjenza li kien qalli wieħed li ra xi ħaġa għaddejja qisha skorfina sawda aktar midla. Min kien madanni? Kont batlek voice message. Niftakar xi ħaġa, niftakar. Ejja, sawda qisu skorfina qalli kien. Tisa kaxxa imdawra biex tifhimni, hekk tixel u tixel. Sa djamant, ġifieri.
Eżatt, eżatt.
Mela, Tom DeLong fi 2018 Tella' video ta' xi ħaġa bħal ma tispjega le, iktar kien 2021, 2022 kien. Tella' eh, post. Mhm. Konna ġabdejna bil-podcast kemm bil-podcast. Tliet snin ma' 2023. Post ta' xi ħaġa kif qed tiddeskrivi inti, issa nfittxa u dana u ntellawha. Eh, maqrut, forma ta' maqrut. Tiftaħ u tagħlaq, eh. għamlet xi 40 sekonda żgur fuqna. Jiena ċċassajt u ħadd m'għandenja ruħu jiġbed viti għax Anka li li rajnija qisna qasridna nemnu fl-istess ħin. Jena mbagħad għaddif naħseb jew fodi. Blaħos xejn u kbira li ħtaħħa kif qedlek som 100 metru u dak kienet xi ħames solari fuq minna. Miexja minn modek sakemm marret għad-direzzjoni lejn ix-xajra biex tifimni. U l-għada kienu ġabuha fuq xi gazzetta, 2012 f'xi Lulju kien ix-xar. Astja.
Dik dik bħajnt impressjonat sal-lum, ġifieri. Interessanti.
Eh, u wara kellek xi esperjenzi wara li rajtu? Kelli taħ UFOs. Le, wara li rajtu l-UFO da kien kelkom xi esperjenzi. Le, ta, le, le, dawk it-30 camping li għamilna din, oġġet out of the blue di, ġifiri, asmajni għagġej, għagġej, minn siħ bin donajt. Astja.
Din vera fa kien interessanti. Nixtieq per eżempju nagħti li nara l-perspettiva tal-oħrajn ukoll kif kienet, anki eżempju kien jkunu jridu jintaqgħu miegħi fil-privat għax daw l-istejjer li jkunu antiki mhux ta' żmien id-drones u hekk li huma li jwiġġu llum il-ġurnata għax hemm ħafna traffic fl-arja, fimt? Mhux hekk, mhux hekk, anke ma kienx ma qassat il-lejta ma kienx. Jiena dik naħseb UFO ħanejdek. Jekk kienet daqshekk fil-baxx żgur mhux satellita. U kbira.
Kemm test tagħmel estimazzjoni ta' kemm kienet kbira? Il-qiegħ tagħha
mit xi mit metru, daqs-ground tal-futbol. U kienet ħames solar il fuq minna ġifieri dik kieku ġiet magħna ara kemm jikber il-qiegħ. Issa jiġifieri ma bdejtx tara min-naħa l-oħra inti? Le, le, imma rajt forma ta' ċirku fil-qiegħ, iswed iktar mid-dlam, u t-temp kien ċar kristall. Jiġifieri stajt tara ċ-ċirkonferenza tagħha imma kbira ta'.
Interessanti, Jastja. Mbagħad marret fuq ix-xajra niftakar. Aħna għamilna xi ġiex minuti, jiġifieri qas ngħidu nofs ta' kelma ta'. Interessanti ħafna. Għax hemm ħafna esperjenzi li jiddeskrivu l-istess ħaġa li tgħid inti u ħsejja xejn. Xejn. Xejn bla ħoss. Xejn bla ħoss xejn. Laqqas waqt li miexja xejn. U meta telqet ċamlet iġifieri. Dejjem mbagħad tiċkienek sakemm ma bqajniex narawha. Għax ovvjament meta timxi għad iċkieni. U slow motion.
Fuqkom hekk. Fuqna di, waqfet fuqna. U mbagħad telqet. Għamlet xi 40 sekonda. Aħna ovvjament imbelejn. U mbagħad bdiet mixja bil-modek, bla ħoss, sakemm ma rajniex iktar. Minn sejjer żball, la, dak kienu ġabu xi ħaġa fuq il-gazzetta. Għax rawa xi nies oħra. Nfittxu għadim, 2012. Forsi nsibuha.
X'kellek jekk imbagħad bħala. Mbagħad esperjenzi
id-dar jingħaw Ġieli kont inkun il-post ta' sieħbi u minn day Ah, di, ajwa. u minn day one metlu hawnhekk hawn xi ħaġa. Għalli ma tinħoss xejn. Għetlu ma nħossni, jisni pressa ġo sidri. U insomma, darba waqt li reqdin, xi ħadd il-attaraġ u passi tqal ħafna. Wieħed ġo wieħed. Għedtlu qed tisma' bħali qalli iva. Għedtlu tara x'aħna m'għandniex u ta' ħdejna m'għandhomx lanqas. U għaddiet. Kont inħoss il-kesħa għandu wkoll u kont nisma' grandfather clock idoqq. Issa da ma kontx nisimgħu kuljum, m'għandux pattern idoqq bl-amment. U sieħbi ma kienx jisimgħu. Issa jien qatt ma tlu xejn, għax inkun naħseb li normal, imma mbagħad kif ma jdoqx kuljum da. U darba niftakar ħandaħal DVD hekk u qed nisimgħu jien. U għalli qed tisma' pali, għatlu x'inhu jien. Għalli grandfather clock, għatlu hi, għatlu hi li nisimgħu. Għalli jien m'għandix grandfather clock għaw imma ta' x'in għallek ksaħt. U niftakar ħriġna l-barra u ma tħallniex lura dak il-lejl. Għalli inti ħlek tisema għatlu li erba xhur naħseb. Allora għalli ma tgħidli xatlu ma jennaf li inti m'għandekx tlu jena lejja da normali. Tlu li hemm sena pax ma jdoqx kuljum. Oħmat ma konniex bqajnem insomma f'dak il-post jien ma konċa bqajtek morem. Imma. Wait a line. Xi ħaġa kien.
Fejn semmejt li inti l-faċċa tal-oħra ġifieri. Hemm storja oħra tal-istess hemm dil-persuna tgħidli li Għalt, insomma, li dan hawn ġorakna partikolari, is-surari kollha, dejjem ħossu kesħa stramba, eh, mhux normali ġifieri. U mbagħad eżempju eh, ħsejs ta' bibin jingħalqu jinfetħu ġifieri waħedhom billej u anke matul il-ġurnata.

Nifhem, min jaf, eh, forsi jaf. Min ta' jew jew jew min jaf il-verità ma jgħidu xejn ukoll.
Hemm ħafna misteri. Hemm ħafna u question marks. X'hemm iktar. Oħra, kont inkun ansieħbi ukoll, kjas ħadd tremenda anke fis-sajf ġifieri. U kien jgħid li kien jgħid li kemm bartu f'kamra partikolari għatlu U darba il-maħta

Fiċċejt fuqha, ma tantx bdejt insib affarijiet sbieħ li jisa tiġi kers minn għandu dil-pittura u hekk. U għet l-us mekkekku hekk. Għalli sissa. Dili għaw naqasra, dil-kesħa tremenda li nħossu. U x'sibt nafu għax jena di l-ewwel darba li smajt forsi. Di żgħajjan bażikament li. Mirko għandu xi wieħed u
Direk, il-każijiet li rajt li kull min ikollu din il-pittura, sfortunatament, iġor ċertu kers magħha. Issa hemm min ġrawlu ħafna affarijiet ħżiena fi żmien qasir, mhm. sawa hemm min forse kellu xi mart jew hekk fimt.

Dik jekk minn sejjer żball anke kienu ħarġu l-omm u l-oħtu, hekk dik hemm xi storja. Di fl-Ingilterra jemnu li kull fejn imur ir-ritratt tat-tifel taqbad id-dar bin-nar. Infatti, il-pittur. Studis kif jemnu, imma l-pittura jekk itti għannar ma tawx id-dum ħafna. Insomma, l-sieħbi Kellu seba' snin il-familja tiegħu tesperjenza naqra koroh, xont nidħol fid-dettall. U għetlu, għetlu, għetlu ħles minna. Ġiviri, f'dawk il-seba snin il-pettura xorta kena ta' dem. U d-deċeda li ħles minna u prova jti għannar, ġo għalqa, i tiħu, imma ma titmermirx. Anka tiner kien garala.

Shivering li tinduna li jisa hemm preżenza. U per eżempju ġifieri daw kienu għedin daw tlet portraits u xekk qed tgħid inti. Daw wieħed kellu portrait wieħed. Daw kienu setta tlet portraits. Kienu setta familja jekk minn sejjer żball. Allora mbagħad per eżempju l-oħrajn ma jagħmlux l-istess Fuq l-oħrajn to be honest ma fitxejx, imma fuq it-tifel hemm ħafna każijiet li tista' tagħmel inti ġifieri. Ejwa, ejwa, hawnhekk. U hemm ħafna l-Amerika l-każijiet. Familja rabbit hole oħra m'għandix Tamma. Kont rajt ħafna każijiet. Interessanti.
The Crying Child, tittidħol. Kont teħles minn xi ħadd.
Ma. Għajdlu ħanħobbok. Għal-bala jek ismani, eh, għala jek kif naqbat nejlek. Da jeżistu, jeżistu. Fil-folklor hemm li ċertu affarijiet bħal voodoo affarijiet oħra joħolqu mela. daw il-mishaps. Hemm prova għandek hawn le fuq voodoo. Le, fuq ma nafx. Jo fuq kers għandek hawn. Mm, Jedna għad fix il-ħaġa, għedna naqa grey area. Iktar hemm tista' tispjega pereżempju meta tagħmel meditation fuq l-ilma. Fimt meta tibda jibda l-crystallization ta' meta jifriża. Dik hija xi ħaġa stramba wkoll. Però Nirjana Agrerja ma tistax tikkonklu tgħid li huwa dawn l-affarijiet jiġu. Aħna x'aħna lilna waqfuna milli nkomplu niżviluppaw, xi ħaġa ċara bilfors. Għax
tittarbel ifhem il-ħaġa hija. Għax għalfejn aħna nużaw five percent biss? Għax forsi kapaċi nużaw eight u jekk nużaw eight min imexxi l-awtorità tad-dinja jiġi bla saħħa? Ma nafx. Mhux eżattament, il-problema da meta inti għandek ehm, is-set u s-setting ta' fejn tkun twilidt u trabbejt. Fim? Dik hija. Da tagħmel ukoll, eh.
Il eh, kif naqbad ngħidlek? Il-kultura minn fejn ġej inti kollox jgħallimu. Dik li żżomm il-bniedem daqsxejn lura milli jevolvi u jaħseb barra mill-kaxxa ħa. Iva, ma l-iktar nudament ta' reġenti, kem jista' juża 6 minn maħu, 7? Mm, ma mitna għandha misconception fuq u koll. Mm. Ma, alright, ejja namlu nassumu li bniedem ħajuża il-kapacità ta' moħħu kollha. Sawa. Short at the end of the day. Ma tistax inti tiskopri kollox. Għax l-univers. Le, aħna ma tiskopri. huma.
Eh, endless. Endless il-ħaġa, għax imbagħad tibda taqa' ġo ħafna teoriji differenti, bħal pereżempju naf mela rajt mela qegħdin ġo simulazzjoni u hemm xi ħaġa akbar. qed tikkontrolla dis-simulazzjoni, dawl qed jikkontrollaw is-simulazzjoni, min ħoloq hu, hemm xi simulazzjonijiet kbar. Eżattament, hu bħal meta jekk hemm Alla, mbagħad il-Alla min ħalqu, fimt? Hemm ħafna. Tispiċċa jien naf, ġimbagħad ix-xjenza għalhekk tgħidlek li jisma' kollox kombinazzjoni. U mhux programmat, fimt, imma mbagħad at the same time man, x'inhu s-sinnifikat li din ġo dal-univers għaddejjin ġo qalb l-istilel. X'inhu din meaning, eh, eżatt, u daw id-dimensions u hekk. Allura għalhekk dejjem ngħid jiena l-ħaġa li hija li isma' ehm, Daw is-sigrieti tal-univers u xi tfisser li inti uman, kollox irid joħroġ minn dal-fenomenu tal-paranormal u s-sopranoteral. Imma n-nies ma jifhmuhiex, in-nies jifhmuha eżempju, le dak kollu bullshit, what the fuck. Imma immaġina inti jekk aħna qegħdin ġo dil-ostja simulazzjoni, fhimt? Jew qegħdin ġo xi ħolma ta' xi kreatura, ta' xi entità, fhimt? Tkun fucking stramba man, għax jekk taqgħod tara x'jgħidulhom tal li jisken meta jiskenjaw il-moħħ bħalissa, qisu l-univers man. Jekk tara kif qiegħed il-pattern hekk ta' meta jiffajerja l-moħħ qisu l-univers. Kollox kont neħtieġ nemmen jien, b'xi mod. Hija xi ħaġa fucking stramba. Mhux hekk?
U jiena ikolli ħafna déjà vu sin. Ma nafx jiġifieri xi jfissru eżatt id-déjà vus, imma jkollha ħafna minnhom. Jiġifieri premonitions. Hija xi ħaġa kom. Jew dik li komuni le? Hija komuni hemm ċertu riċerki li juru isma' jista' jkun li l-moħħ jirreġistra f'rittard allura tiġi bħal déjà vu. Imbagħad hemm studju ieħor li jgħidlek isma' jista' jkun li jkun hemm skip bħal Philip K. Dick. Philip K. Dick dak li ħadem li kiteb il-ktieb hawn Blade Runner. Daka kien way beyond, fim tiġri meta jiġri d-deja vu su jinnaf bħal Mandela effect, ikun hemm xi time settings ikun hemm biddel xi variable minn ġo simulazzjoni. Allora inti jkollok dak id-deja vu jew
Jiġrula ħafna jien. Issa, esperjenza oħra sajjan, diġrat fuq ħabib tiegħi. Ejwa li ħadd. Dax 17 sena ilu. 2009 mela jiġu. Xi ħaġa 17 sena ilu. Kienu marru ġo farmhouse Għawdex.
Għarajt l-istess farmhouse. Lasri Għajnsielem, qalli, sawa, xetlu rekon dak li għandi dejli l-bira. Għalli xisama l-istess.
Alright. Kien jisama? Għaddi xisama. Tistaw t-ċuwa. Għaddi xisama. Għalli, marna fija, għalli ommi messiri u hija kienu waslu għem qabli. Għalli jien wasalt wara, ommi xen daħla ġol farmhouse mal-ewel ħasset illi mhux qegħdin weħidhom, u ħasbet li hemm tal-farmhouse jew forsi il-cleaner qalli xejn affattu. Qalli jien filgħaxija ġejt biex norqod, qalli u kelli ħorma ċara niftakarha. Qalli qiegħed kokka miexi ġo passaġġ baxx, qalli x'in ġejt mat-tarf. Qalli kien hemm solaroli u ġo bitħa nara ġuvni u tfajla fejn xulxin mal-art minnu din mejtin. Qalli bdejt nisma' ħafna għajjat ta' gonija, qalli U qomt, fil-ħolma, di fil-ħolma sewwa, qalli qomt, qalli ndunajt li qiegħed fi sleep paralysis, għax ġismi ma jistax jiċċaqlaq, qalli u fit-tarf ta' fejsi rajt mara dar għalejja, xara twil iswed bin-night dress. Qalli ġejst tiegħi qalli u nżilt norqod fuq is-sofan.

Għal mela mhux qed nitġennen jien. U qal l-ommu. U għalli tlajt fuq, għalli kien hemm bathroom bil-ġakuzzi, għalli u kien hemm it-terrazzin li jagħti għal barra. Għalli jiena għalaqt it-tija, għalli bdejt inħoss li xogħol jiċċassa lejja, għalli ma bdejtx inħossni kondu xejn. U tsijuħ Kien qallhom, qallhom li ra l-istess mara fuq it-terrazzi. Ma qallhomx mal-ewwel biex ma jfottix bħal speċi festiwerk. Ċoħe din il-mara rawa tliet min-nies bl-istess libsa, bl-istess. U xi ħsejjes strambi u hekk xejn jew dawk biss esperjenzi ġast l-sleep paralysis ta' dak? L-sleep paralysis ta' sieħbi. Qalli kienet intensiva, ma għall-ewwel mara rajta ċara, billi qiegħda fuq it-tarf tas-sodda jien, dara lejja. Bħala ħsejjes ma semmilix. Ta' tijuh li raw kol, u xentel u ommu għamlet xi riċerka għalli, għalli u sabet li din il-farmhouse famuża għal dawn it-tip ta' affarijiet. U xa seba snin ilu, da sieħbi kien inti tkellem ma sieħbu fuq ix-xogħol U qallu aħna morna ġo dar, farmhouse Għawdex. Qallu bl-isem ta' Alla. Qalli jien ma tkellimx sieħbi. Qallu x'inqala? Qallu konna grupp, qallu u waħda minna f'daqqa waħda qabdet toffendina, Ġietha saħħa ta' barra minn hawn trid tiġġildilna kollha u qalilna tant kemm kellha r-rage ġo fiha li ntilfet minn sensiha u ħaduha l-isptar. Dawn ħasbu għax forsi kienet naqa' bi drink. Ma kienx hekk affattu u xejn qamet ma tiftakar xejn din. Ġifieri qisu kienet possessed, ma nafx f'għid hekk il-kelma. U sieħbu xem meta jgħidlu xi sema d-dar, jekk qallu sman qallu d-dar jisema għaw qallu d-dar fija bitħa interna terrazzin fuq bil-kamra tal-banju bil-ġakuzzi. Qallu wix dik, qallu perfettament. Għalli ġiferi di mux kombinazzjoni. Din kieku għanna nsib li minni xija jena nibda nikrija. U l-sihbi għatlu. Għatlu l-kirja kienet baxa. Qal li kienet baxxa ħafna. Qatlu għax normalment jgħidu li meta jkun hemm xi dar jew farmhouse li tidher entità jew hemm xi ħaġa mhux posta tkun baxxa biex tikrea.
Stja interessanti, l-istess farmhouse fit-tix tawni.
L-istess farmhouse għalli. L-istess farmhouse
għandi erba stejer oħra ġifiri ta' gejtano għammek u koll. L-istess waħda. Għax wara skoprejt fejn qiegħed il-post u. Isimha.
Eħe, dawk qegħdin ġiġbinijiet fejn xulxin. U hemm ta' Fabio wkoll u ta' Keith. Jiġifieri dawk diġà ħadnihom aħna ġo l-istess farmhouse di. Immorru fiha miegħek ukoll, ha? Għada x'hemm erba' qiegħdu. Hemm għada mi? Fejn hu l-post? Sar. Għasri.
Sa.
Għamawx, bidlet l-isem reġgħet ukoll.
U kien hemm xi waħda ta' Tony Chan sa niftakar. Ħassib post waħda biss fuqha. Post waħda biss ħassib. Fuq l-internet.
Hemm xi waħda ta' wkoll. Ix-xagħar għad insib sa. Ma x'ismu butik hotel li sa. Eh, le, ma mhix l-istess waħda. Ja, nirringrazzjak ġbin tal qajt l-istedina tagħna minn kienet vera fuq kien interessanti u nispera li sibuha interessanti wkoll in-nies. Xej, grazzi lilek. U nixtieq kieku jekk tgħid li sħabek men jiġu jirrakkontaw Nista' nipprova nikkonvinċihom. Vera fucking interessanti. U qabel

Inżilna wetelajn, għadna għal-kwiet u nstama orgni. Orgni, ġifiri il-ħoss li nstama kien kbir. Saħna kollha saħna dejjem barra, qatt ma smajna jahda l-orni. Kien ġej mitriq però tal-mużew u hemmhekk hemm kappella li xintidħol kien hemm labbatini ikkantaw fl-antik, jiġifieri 99% jaf kien hemm xi orgni f'dil kappell, imma dan sema' minn minn dik it-triq ġifieri. Mużika jew?
Mużika, orgni.
Astja, interessant. Nstamma ħoss kbir, ksaħna ġifieri tlaqna kollha d-dar. Eh?
Darbtej, flej. Mama, Interessanti skom kelkom il-ħiċ. Le, saħna, għax qatt ma smajna aħna aħna dejjem barru konna nkunu. Naħseb, da bħala esperjenza naħseb li kelli. Interessanti ħafna. Ehm, L-ewwel esperjenza li kellna, tiftakar dak li konna ġibna hekk. L-ewwel x'ismu interview. Dak jisemmi li ehm, nata ħaddin li jisma' Bħal orgni wkoll, jew tromba, tiftakar? Kien qalilna. Msaħħa kbira nsema. U jekk trid l-aħħar ħaġa naf persuna għamlet past life regression. You know, daqqajtek ma. Ejma, kellimtu, kellimtu, għalli bħalissa mux jgħata u Malta għalli maħna prova nirranġalek. Ejwa, għanna suppost għanna nintaqaw jena għandru. Past life regression ili ħafna biex namel għandi ħafna questions u forsi niprofa nsib l-answers tagħhom. Permezz ma nafx kux one session it's enough, imma nixtieq nagħmilha ħafna. Naf persuna li għamlita, sa del persuna ndarba affarijiet dejjem dejjem tgħidli li tħobb tippreferi s-subien iktar mill-bniet. Idej u għas-sorijiet, Għal ma nafx liema raġuni l-Ingilterra ma tilqagħha bl-ebda mod, mhux in-nies, il-post. U jdewquha ħafna l-bandli meta jċexxku dak il-ħoss. Sewwa, mela l-bandli jċexxku, is-sorijiet tippreferi s-subien u l-Ingilterra ddejjaqha. Għamlet past life regression u rat x'inti tara waqt li qed tagħmilha. Soru qal tliet tifel fuq bandla l-Ingilterra. Issa, ma nafx, hemmhekk qalt li. Hmm.
Jekk eżempju jien naf ta' riċerka naqaf fuq ħaġa. Eh, jaf issiba naħseb jkun hemm tittamel riċerka intensiva. Eh, mala, mala, x'min jaf kemm hemm każijiet. Eh, mhux hekku. Eh, każijiet ikun hemm imma it would stood out li soru tkun. Soru qatlet tifel fuq bandla fl-Ingilterra.
Fuq band l-aktar qrib lej l-era moderna xi. Min jaf, ma nafx meta għamlu l-bajli. Assi, ma nafx, ma naħseb ilhom meta jisena jien. Għalhekk qed ngħid jiġifieri minn meta jisena law, żur ħassib xi rekord u ta' sawra u tmut stand out il-ħaġa, ġifieri għax kien hemm nies li jagħmlu past life regression u jagħmlu l-konnessjoni ta' xi affarijiet u jiskopru Keith prova jiskopri fuq kollox. Mir. U skopra. U skopra ħafna. Tiskopri, hekk jgħidu. Ġifieri
hija fucking interessanti. Le, jiena nixtieq nipprova ħafna. Titħajjar tagħmilha ma hekk jew.
Naf.
Ġibu l-lendru. Ma naħseb nista' naqra jekk to be honest. Għandek għandek raġuni fem. Imma tkun interessanti kieku. Nirringrazzjak ma. Xe, grazzi lilkom.
Grazzi.
Għal-gost nitkellem Tant ieħor, kienet interessanti. Thank you, Zajan.